Storja oħra mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Asa jisimha Cesare. Wieħed mill-karattri strambi u fl-istess ħin interessanti li żgur qatt ma ninsa kien dak ta' Cesare. Dan ma kienx ismu proprja, iżda laqam li bih kien jafu kulħadd, saħansitra ommu l-għażiża. Dan Cesare kien għażżien daqs kelb. Insomma, ma nafx għala ngħidu hekk wara kollox, il-klieb mhumiex daqshekk għażżinin. Naħseb iktar inkunu qrib il-likk kieku ngħidu għażżin daqs Cesare. Imma min jien biex inbiddel l-idjomi li ssawru matul is-snin minn dan il-poplu. Cesare qatt ma ried jaf b'xogħol, F'ħajtu qatt ma ħadem. Kien jgħix m'ommu li meta niftakru jien kellha fuq is-sebgħin. Għalkemm kienet għadha fuq tagħha. Cesare kellu rutina f'ħajtu. Fis-sajf meta t-temp ikun sħun biżżejjed li wieħed jista' joqgħod barra, kont tarah fil-kantuniera tat-triq mistrieħ mal-ħajt jew bilqiegħda fuq xi għatba josserva d-dinja ċkejkna u monotona li kien hemm fir-raħal tagħna. Kien ipejjep sigarri jintnu pesti u kont ixxommhom minn metri 'l bogħod. Imma ħaġa li kien iħobb jagħmel u li dejjem affaxxinatni kienet li dan Cesare fis-sajf kien joħroġ bil-qmis f'idu, imkebba gozz u qatt ma jilbisha. Kien iħobb jilbes xorts tal-militar li mid-dehra minnhom kellu kemm irid. Ma kienx bniedem maħmuġ u ma kien idejjaq lil ħadd. Il-leħja dejjem imqaxxra friska u ħwejġu ndaf. Fix-xitwa kien jilbes xi ġakketta jew xi flokk u jintefa' fil-ħanut ta' salvu tal-pinta ipaċpaċ is-suġġett favurit tiegħu li kien li d-dinja ma tantx fadlilha biex tispiċċa. Hemm kien moħħu dejjem jewden li l-aħħar tad-dinja wasal u kollu ta' xejn li wieħed joqgħod jaħdem u jrekken il-flus għax kollox se jsir irmied. Forsi għalhekk qatt ma ried jaħdem. Min jaf. Provi li d-dinja waslet fl-aħħar kellu kemm irid. Ma nafx kemm-il darba kien qalli li wasalna fl-aħħar. U safrattant hawn għadna. Illum Ċesare naħseb li telaq u d-dinja għadha għaddejja. Dan Ċesare ma kienx jaf jikteb u jaqra. Skola mar imma qatt ma tgħallem xejn. Fil-ħanut kien iħobb jiġi wieħed li konna nsibuh bħala s-Sur Anġ, Dan kien għamel żmien jaħdem bħala skrivan ma' negozjant li kellu xi ħwienet il-Belt. Billi xogħlu kien tal-pinna, is-Sur Ranċ kien igawdi ċertu rispett fir-raħal u kulħadd kien joqgħod għal dak li jgħid hu għax kien tal-iskola. Min jaf kemm kien jgħid ħmerijiet imma mur meriħ. Mela lejla waħda, is-suranġ dar fuq Ċesare u qallu, U issa inti bħalek, ma jmissekx tistħi. Ċesare kien pront dar lejh u staqsieh, Nistħi minn xiex? Mela x'inhu, reġa' s-suranġ, raġel bħalek bqajt ma tafx tikteb ismek u waqas kuljomok. Għad daqshekk? Mela llum hawn min hu daqshekk injorant fid-dinja? kompla jħaqqaqha s-Suranġ. L-argument kompla jikber u fih daħlu l-professuri l-oħra li kien hemm fil-ħanut. Min qabel mas-Suranġ u min qabel ma' Cesare. Meta Salvu kien qed jaħseb biex jagħlaq il-ħanut, l-argument kien għadu sejjer u kulħadd telaq lejn daru ma jafx jekk rebaħx jew le. Imma Ċesare baqa' jewden. Fehem li, wara kollox, is-suranġ kellu raġun, u li hu messu għall-inqas tgħallem jikteb ismu kull jom. Ħass ukoll li din kienet waħda mix-xewqat tiegħu imma qatt ma ried jammetti. L-għada reġa' waqa' l-kliem fuq din il-ħaġa u s-suranġ offrielu li jgħallmu jikteb ismu, kunjomu u sintendi il-laqam li bih kien jafu kulħadd. U dik il-lejla stess Cesare beda jieħu l-lezzjonijiet fuq il-karti sofor li konna nsejħulhom taz-zokkor. Ma ħdamx wisq biex tgħallem jikteb ismu, kunjomu u l-laqam li kellu. U tant ħassu ferħan li beda jikteb ismu ma' kullimkien. B'lapis oħxon li ma nafx minn fejn kien ġabu, mela l-ħajt tal-knisja, il-faċċata tad-dar u kull fejn seta' jħażżeż ħażżeż. Kull fejn tħares ħlief isem u kunjom Cesare ma kontx tara.